Hija mixja twila, però mixja vera sabiħa. U se nkunu nistgħu niskopru dwar l-ekoloġija, l-ġeoloġija u l-istorja ta' dawn l-inħawi. Nibdew mix-Xgħajra, dan ir-raħal ċkejken, u mbagħad nerħulha tul il-kosta. Vera li llum inzertajna ħafna riħ, però minn banda mnalla għaliex nistgħu ngawdu dal-ġmiel ta' baħar u mewġ illi hawn mal-kosta tax-Xgħajra. Hemm passaġġ imsejjaħ il-Blata l-Bajda. Minnu mbagħad naslu fejn l-impjant ta' Barkati li huwa wieħed mill-erba' impjanti ta' tisfija ta' dranaġġ. Fil-passat, id-dranaġġ kollu kien jintrema l-baħar mingħajr ma jiġi mnaddaf iżda llum, permezz ta' proċess ta' tisfija fiżika u mikrobijoloġika, id-dranaġġ kollu jiġi msoffi, jiġi mnaddaf u anki jerġa' jintuża, fosthom għat-tisqija.

Dan l-impjant huwa ta' barkat sewwa, huwa jieħu madwar 80 fil-mija ta' dranaġġ ta' Malta u Għawdex u l-importanza tiegħu minħabba li fl-aħħar mill-aħħar jittratta d-dranaġġ u jiġi qabel mitfugħ fil-baħar, jiġi mitfugħ bi kwalità tajba fl-aħħar mill-aħħar biex ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. Apparti hekk, dan l-impjant qed nipproduċu wkoll ilma lill-bdiewa u dan qed jiġi distribwit lejn in-naħa ta' Sant' Antnin, iż-Żejtun, ix-Xgħajra u tal-madwar. L-impjant tad-dranaġġ jibda mill-pumping station fejn isaffi fi stadji differenti id-dranaġġ billi l-ewwel ineħħulu l-partijiet solidi sewwa, jinġabru barbil akbar u l-ilma mbagħad jittella' bil-pompi u jgħaddi minn saffi differenti jissaffa minn parti differenti fl-impjant per se. Il-parti tad-dranaġġ solidi jiġu msaffija, u jitneħħew pompi kbar u jitpoġġew ġo tankijiet li ngħidulhom digesters hemmhekk fejn jiffermentaw għal 21 ġurnata sewwa u jipproduċu biogas naturali fejn minnu niġġeneraw l-elettriku u fl-istess ħin innaqqsu l-parti solida li nkunu qegħdin ħa narmu lejn il-magħtab. L-ilma Fl-aħħar mill-aħħar jittella' bil-pompi f'parti oħra tal-impjant fejn fi stadji defferenti jiġi msaffi permezz tal-użu tal-bakterja u anke tal-kimika fejn u mbagħad wara jispiċċa fil-polishing plant u dan jiġi trattat permezz ta' ultrafiltration u ROs u jgħaddi minn minn parti ta' diżinfettazzjoni fejn hemmhekk jiġi bi kwalità tajba biex ikun jista' jintuża għall-igrokoltura u minn hemmhekk bil-pompi jiġi mqassam lil ġibjuni diversi madwar iż-żona biex ikun jista' jintuża min-naħa tal-bdiewa għat-tisqija tal-għelieqi. Iżda bħal kull ħaġa oħra, proċess ta' dan it-tip ikollu wkoll l-intoppi tiegħu. L-intoppi li nsibu l-iktar li nintaqgħu magħhom f'dan l-impjant huma meta jintremgħu sanitary wipes u paper towels li jagħmlu ħsara kbira kemm is-sistema ehm, ta' dranaġġ u anka lill makkinarju tal-impjant. Għalhekk wieħed irid joqgħod attent u dawn is-sanitary wipes u paper towels u affarijiet oħra u anka xar jintremgħu kemm jista' jkun Hemm ġol borża s-sewda u fl-aħħar mill-aħħar qatt m'għandhom jintramaw affarijiet solidi ġol ġol sistema ta' dranaġġ. Insibu erba' ġolfijiet f'dawn l-inħawi. Issa, meta ngħidu ġolf qed nirreferu għal bajja nofs tond b'ġeoloġija partikolari. Dan ta' warajja hawnhekk jissejjaħ il-Ġolf l-Abjad. Il-ġorfijiet huma daħliet tal-baħar. daħliet pjuttost żgħar, ishom bajjiet żgħar, però bil-ġnub għoljin. Insibuhom bħala karatteristika tax-xatt ta' dawn naħat bej iż-żonqor u x-xajra l-iktar, u dawn narawhom l-iktar jifformaw fejn il-kosta tkun qiegħda mfella, imxaqqa, u allura l-erożjoni, partikolarment l-erożjoni tal-baħar, eh, tattakka l-blat l-iktar matul daw ix-xquq. Insibu wkoll li postijiet bħal daw eh, jiltaqgħu ehm, saffi jew tipi ta' blat differenti u li jittieklu anki b'modi differenti. Naturalment fejn minflok il-blat iebes li naraw mal-biċċa l-kbira tax-xatt ikun mikxuf xi saff iktar artab bħalma naraw warajna f'dal-post imsejjaħ il-Ġorf tat-Tafal, hemmhekk l-erożjoni saħansitra tkun iktar mgħaġġla u allura jifforma daħla akbar bil-ġnub iktar wieqfin. Fil-fatt in-naħa ta' ġewwa tagħha hawnhekk għandna anke irdum pjuttost għoli u fil-fatt jidher li anke dan għandu x'jaqsam mal-isem ġorf. li għandu x'jaqsam mal-kelma anki ta' post li tista' tiġġarraf minnu. Hawn sensiela ta' ġorfijiet jew ta' daħliet li jsejħulhom ġorfijiet dan naħat. Jiġifieri jekk nibdew minn naħa taż-żonqor pereżempju għandna l-ġorf tas-Sinjura, iktar iktar ftit iktar 'l hawn insibu l-ġorf ta' Triq il-Wiesgħa li jintgħaraf mit-torri ta' żmien il-Kavallieri li hemm fix-xifer tiegħu. Hawnhekk warajna bħalma semmejt hawn il-ġorf tat-tafal li dawn huma forsi ħa ngħidilhom hekk uħud mill-iktar magħrufin hemm oħrajn ukoll iżgħar però dawn huma forsi l-iktar magħrufin f'dawn l-inħawi. Bħala ambjent hawnhekk għandna kontinwazzjoni tal-flora li naraw max-xatt. Pereżempju naraw ħafna x-xitla tax-xorbett. li hija xitla sukkulenta, u din sukkulenta jfisser li għandha l-weraq imlaħħmin sewwa, taħżen l-ilma ġol-weraq, ġol-weraq tagħha. Dan huwa adattament għal ta' dawn ix-xtieli li għandhom għall-ambjent mielaħ ta' max-xatt, peress li l-imluħa fil-ħamrija tagħmilha aktar diffiċli biex ix-xitla tikseb l-ilma tagħha. Allura dan ovvjament l-ilma li tikseb importanti li taħżnu u tibża' għalih. Fil-partijiet iktar għoljin, naħat ta' ġewwa, fejn, fejn il, biex ngħidlu hekk, il-parti ta' ġewwa tal, fejn hemm l-irdum, hemmhekk il, fejn il-post jintlaħaq inqas mill-mewġ tal-baħar, naraw ukoll xtieli li nsibuhom jikbru mal-irdumijiet. Forsi waħda mill-iktar familjari hija pereżempju x-xitla tal-kappar. Naraw, naraw li dan huwa wkoll ambjent fejn dina tikber. Huwa ambjent ta' mal-kosta u ambjent tal-blat wieqaf tal-irdumijiet jew tal-ġorfijiet ngħidulhom. Il-blat, il-blat ivarja, jiġifieri naraw postijiet minnhom fejn jixref il-blat żonqri mal-kosta, biċċiet oħrajn fejn għandek il-blat tal-franka ta' fuqu li fil-fatt hija pjuttost karatteristika ta' dan naħat tax-Xgħajra, il-blat tal-franka li jintgħaraf mill. kulur safrani tiegħu, u mbagħad insibu wkoll kultant ġol ġol-fissuri tal-blat ġieli jkun hemm anki materjal ieħor li jinġabar hemmhekk. Ġifieri għandna għandna għandna ġifieri kompożizzjoni pjuttost varja li anki minn minn minn roqgħa għall-oħra ħa ngħid hekk tvarja xi ftit ukoll. Primarjament il-pjanti ta' hawnhekk huma pjanti ħalofitiċi, ċoe dawk li jifilħu għall-melħ. Mela mhux biss iridu eh, jifilħu għas-sħana tas-sajf, però jrid ikollhom mekkaniżmi biex il-melħ li jtir fuqhom jew li qiegħed fil-ħamrija ma jaffettwalhomx iċ-ċiklu naturali tagħhom. Pereżempju nsibu l-pjanta pax-xorbett li jkollha l-wara tagħha mlaħħam jew il-pjanta tal-bebuna tal-baħar li l-istess ikollha l-wara mlaħħam u tikber baxxa ħafna mal-art ħalli ma jaħkimhomx ir-riħ. Interessanti li huma ħafna dawn l-ispeċi huma endemiċi, jiġifieri jikbru biss fil-gżejjer Maltin, bħal kif semmejt il-bebuna tal-baħar, imma anki diversi tipi ta' limonju, bħal-limonju ta' Zerafa u limonju ta' Malta. Barra minn hekk, insibu pjanti kemxejn ikbar, ngħidu aħna ix-xebb, pjanta endemika oħra, u s-siġra tal-bruk. Is-siġra tal-bruk interessanti ħafna għax Il-melħ li tieħu mill-ħamrija peress tal-għeruq tagħha joħroġ mill-weraq mela kmieni filgħodu jekk tara pjanta il-pjanta tal-bruk ikollha qisu saff ta' ilma mielaħ fuqha jkun qisu leb ileh qisu kulur il-fidda. B'dak il-mod, il-melħ żejjed fiċ-ċelluli tagħha tarmih 'il barra permezz ta' ħofor żgħar fil-weraq, ngħidulhom stomata. Dawn il-pjanti kollha għandhom mekkaniżmi bħal weraq sukkulenti jiġifieri weraq illi jaħżnu l-ilma illi permezz tagħhom ikunu jistgħu jifilħu għar-raxx tal-baħar u l-melħ. Hawnhekk se nidħlu fil-parti tal-inwadar li hija kosta karatterizzata minn diversi għelieqi u xagħri tal-kosta. Tul ix-xagħri mal-kosta insibu diversi tipi ta' pjanti kif qed naraw madwarna bħal xorbett, bħal eh, bużbiż il-baħar u oħrajn. L-isfortun huma li daw il-pjanti ħafna minnhom qed isiru iktar rari. Għala, ħafna mill-bini magħmul fil-kosta. Allura, jekk kien hemm roqa ta' dan it-tip ta' ħaxix, mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tinqered. Hemm fattur ieħor li qed jgħin biex daw l-ispeċi kull ma jmur isiru iktar skarsi eh, li huwa l-ispeċi aljeni li jiddaħlu minn barra minn xtutna. Ehm, il-kosta tagħna diġà hija limitata kull ma jmur qiegħda tonqos u allura jekk jiddaħħlu speċi oħrajn bħal ngħidu aħna l-agave tikber minflok il-pjanti indiġeni tbiddel il-pajsaġġ u pjanti li llum il-ġurnata huma skarsi fl-aħħar l-aħħar jistgħu jinqerdu għal kollox mill-pajjiż tagħna.

Dan għaliex hawnhekk il-kosta hija pjuttost baxxa u għalhekk kien faċli għall-għadu biex jinżel fiha. Insibu wkoll erba' fortizzi kbar tul il-kosta. il-Fortizza Ricasli, dik ta' Santu Rokku, l-Batterija tal-Grazzja u l-Fortizza ta' San Leonardu. Dawn, flimkien ma' diversi torrijiet żgħar u anke ħitan difensivi, kienu jiffurmaw qishom katina tul il-kosta illi kienet isservi bħala l-ewwel linja ta' difiża għat-tlett ibliet. Bħala parti mill-kosta tal-gżira ta' Malta, hawnhekk dan l-inħawi kienu post vulnerabbli ħafna fejn bniedem seta' jinvadi l-gżira ta' Malta minn hawnhekk għax il-baħar fond u l-blat huwa baxx allura seta' joqrob ħafna lejn l-art. Allura minn dejjem kien hemm il-ħsieb li hawnhekk isiru diversi fortifikazzjonijiet. Nafu li meta l-Gran Mastru Deredin bena t-torrijiet tal-kosta, hawnhekk hawn nara inbena dan it-torri li qed taraw warajja. Però ftit qablu, iktar żmien qablu, il-Gran Mastru Wynyackurt kien diġà ħaseb biex dal-inħawi jkollhom difiża wkoll u kien bena dak it-torri li konna ngħidulu t-Torri tal-Madonna tal-Grazzja li llum il-ġurnata m'għadux jeżisti. Insibu wkoll dan il-ħajt illi huwa ta' żmien il-Kavallieri li kien iwassal minn Rikażli sal-ponta ta' Żonqor. Iktar tard fi żmien il-Kavallieri mbagħad inbnew dawk li ngħidulhom ridotti jew trunċieri. Kienu jkunu forma ta' ħitan b'foss żgħir quddiemhom u kien ikollhom post minn fejn seta' bniedem jiddefendi ruħu u jispara fuq l-għadu jekk dan ikun qiegħed jipprova jinżel l-art. Dan it-tip ta' trunċieri nsibu ħafna minnhom f'postijiet vulnerabbli f'Malta. Konna nsibu minnhom hawnhekk f'dan l-inħawi. Kien hemm bħalhom fil-Bajja tal-Mellieħa, l-Għadira, hemm l-armier li għadhom jeżistu wkoll fl-inħawi tal-Bajja ta' San Ġorġ u l-inħawi ta' San Ġiljan fejn l-art ma kinitx daqshekk għolja allura kien ikun vulnerabbli ħafna biex isir invażjoni għalhekk kienu jsiru dawn it-trunċieri biex f'każ ta' invażjoni jkunu jistgħu jiddefendu ruħhom minn warajhom u jżommu l-għadu milli jinżel l-art. U mbagħad naraw li fi żmien l-Ingliżi, speċjalment fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija, Hawnhekk inbnew ukoll numru ta' dawk li ngħidulhom pill boxes minn fejn kien isir l-għassa u anke kien hemm forma ta' difiża biex ma jħallux l-għadu jersaq lejn l-art u jipprova jinżel l-art f'dan l-inħawi. U jiena il-mixja tal-lum se ntemm hawnhekk, ħa noqgħod naqra bilqiegħda għax-xemx ingawdi din il-veduta tat-torri ta' Triq il-Wiesgħa u anke dawn is-salini sbieħ li hawn hawn taħt, filwaqt illi nħallikom bil-fatt kurjuż tal-lum illi skont it-tabib Grieg Hippocrates illi għex fiż-żmien klassiku, il-mixi huwa l-aktar mediċina mill-aħjar illi jista' ikollu l-bniedem.